Siwgr di dostio neu carameleiddio? Dyna chi. Croeso i artisaniaeth.com. Yn ddiweddar, dyn ni wedi bod yn gwneud bisgyd sticar moleiddio sy'n angen lot o siwgr i roed y blas dyn ni angen yn efo. Ond sut yn union ydyn ni'n cael y blas na? Wel, heddiw yma, dyn ni am fod yn gwneud hynna trwy dostio'n siwgr mewn, wel, dau gwahanol ffordd, dwy, Un yn i'w siop padell, fel hyn, a yr oedd yn y ffwrn, a ffordd arall efo sosban ar y gwres. Dyn ni am gymharu y ddau ffordd yna a gweld sut maen nhw'n perfformio. So, gynta, pwyso'n siwgr allan. Jyst i wneud siŵr bod gynnu ni rhyw fath o brawf teg yn mynd ymlaen de. So, un yn y badach, un yn y sosban. Sgwyn nhw allan jyst i ni siŵr bod yna haen hafal. Efo y badach fewn i'r ffwrn efo a tua 150 gradd am ddwy awr. Ie, yeah, amser hir. Yn y pan dwi'n licio hwn well. Syth ar y tân efo'r siwgwr. Nes i fel fyny tan mynd â chi clympio at y gilydd. Ond da ia, so chi adael hwn am ddigon hir, neith o jyst carameliddion fel. Hitio tua 150 gradd, jyst boi'n ti'n mynd dechrau creu mwg, a gen eich caramel smooth o perffaith. So, poriwch hwnna allan wedyn ar baking tray efo baking paper dyn nhw. Nes i rwy'n bod o ddim yn glynu'r papur de. As da chi di iwsio'r papur iawn, fel oedd syth off, rock solid, a fydwch chi just plygio fe gyd fyny wedyn. Yn barod i falu. So, fydw i'n y gwneud i just hitio fo fy rolling pin, just i falu fo fewn i darna digon mowr i roed yn yr uh, food processor wedyn. Chi'n gweld? Chunks reit fawr, ond ddim rhy fawr i ffitio mewn rhywbeth bach fel hyn. So, rhyw fatha NutriBullet attachment sort of thing di hwn i'r food processor. Dwi'n eisiau iwsio prosesydd masif, really, i rhywbeth mor fawr i hyn. So, dyn ni just am... Dyn ni just am rhaid hwn yn y box. Wel, ys ofalus, byd o'n MS. A cael fyny wedyn efo top y blender. So, mae bled yn mynd ar y top, mae'n mynd ben lawr wedyn. A fydden ni blendio fo ar y top. Dwi'n pulsio fo bob un i hyn i wneud siŵr bod o'n uh, blendio'n iawn. A erbyn diwedd fe gennych chi bwdwr o ryw fath sydd yn uh, reit satisfying i sifio. Ond i'r shot gorau i fi gael trwy dydd, dwi'n A ti'n cael uh, sweets bach ar y diwedd, so double points fyna. Ond ie, fe gennych chi rhyw caramel Ti efo mo, gwead icing sugar mewn ffordd, mae'n sticio dda icing sugar, mae'n edrych ar icing sugar. So, stori hwnna fe eisiau ddim mewn potyn bach, a eisiau gwneud siw bod yna'n gormod o ddŵr yn cyrraedd ato fo, achos i fe glympio, mae o'n reit hygroscopic. So wan i'r siwgr di tostio. Hwn oedd y failure nes i ohono fo. Uh, dwy awr o'n i'n methu handlo, o'n i'n siarad i fyny'n malu fo, a nath o ddalu i gyd. Ond, lwcus i fi, nes i wneud o eto, ac yn fi ddigon amser. A nes i fanigio tostio rhyw faint o siwgr Heb daflu fo i gyd ar y bwr, obviously. Ddim yn hawdd pryd ti'n misio sosban efo twll pach pach yma. Sgripio fo gyd fewn. Neu siŵr bod ni'n wastio dim o'r siwgwr precious na hwnna fe. A dyn union dyn peth na nathon ni efo'r caramel yma, jyst yn y blendar. Pulsio fo i greu powdwr o ryw fad Ysgwydon bach os oes angen de. Ond ne, nes i blindio fo mor fan a hyn ar bwrpas, jyst i'n siŵr bod y ddau siwgwr efo'r un gwead a bod y gwead ddim yn effeithio sut mae'r siwgwr yn ymddwyn mewn rhywbeth di pobi de. Dyna, wrth gwrs, oedd y prawf dwytha na ni efo'r biscuit, so seli nhw fyny a dylen nhw gadw nhw ei tir. So, beth dyn ni sylwi o'r ddau siwgwr yma? Wel, o beth dwi'n weld, maen nhw'n edrych yn ffain. Dwi'n lot wedi dweud am potyn o siwgwr, le, ond Na i roi smell bach iddyn nhw de, jyst i gael syniad o blas y siwgr. A o'n amlwg yr uh, caramel di blendio oedd yr un gorau. Just blas ar oglau lot gwell yn o de. So gen i weld sy'n mae hynna'n performio yn y biscuits, ond am y tro, beth yn dwi, efo ar senedd.com. Diolch am watchad, a wela chi dro nesaf.